Wëllkomm zréck zu Mario Kart 7 mat dem siwenten Cup bei den Retrostrecken a bei mer ass de Ben. Gudden Owend.
Sou, 150 natierlech rëm a mat engem Charakter deen haut e bëssen der Haaptfigur ähnelt, nämlech dem Metal Mario.
Gut. Gut Bidde geholl mat kenger guter Mëschung. Er kritt d'Faarf net méi vu sech fort. Muss natierlech och so Metal Mario dem hei Spill online och vill gefuer ginn. Ja genau, doriwwer hat mer schon lech ke geschwat. Metal Mario ass definitiv ee vun den Charakteren déi am meeschte benotzt gi sinn. Zumols am Time Trial, also wanns de net geholl hues, ass de net gutt. Do run. So mir hunn den Leaf Cut oder Blood Cup virun eis mat den üblichen. Ja, wunner schöner Streck.
Ja. ja, direkt eng ziemlich cool Streck. Kalimari Wüste. Der June Schicks gefeiert wie déi gewisen hun dat Dir och dran ass. Ähm, das einfach genial wann den Zuch do steet oder man äh, geht net vir.
Ja genau. Natierlech, se hunn hei e Feature agebaut mam Gleiter, du kéints och driwwer fléien. Muss een natierlech soen, wann ee kee Schroom huet, verléiers de awer genuch Zäit. Genau.
Also géint Computeren ass dat vläicht gutt, awer online nischt nach. Online bitte nicht nachmachen, soe mer mol esou. Wat een awer och ka soen, mat der, par rapport zur N64, do gouf et nach de Glitch duerch den Tunnel. War mam Zuch schiessen op du dat mat gut hues den us awer komplett festgeholl kann natürlich so Gott sei Dank vu war aber schon demos bussen überdriven dat la die idee kommen du äh, in den Zug zu fuhren dat man einfach so oder Ech gesi grad och bei dir, du hues gutt mat Géigner ze kämpfen, ne? Jo, ech hat am Ufank de Stär gezunn an hu geduecht, ech komme gutt ewech, mee leider net.
Typesch och hei, wann s du do de Shock-Dodge méchs, och am Online-Mode.

Nom Schock eng Këscht ze kréien, wa se näischt haten. Ah sou, ok.
Well soss hat d'Course wierklech gelaf, also. Naja, mir kréie lo Besuch. Blue Shell. Am Spill sinn eise Schrumm. Ah, ok, dann ass en do lagesat. Ass e bëssen hanner der Timing. Ja, leider kann ech net méi dodgen. Ech erëm mech grad, Dach mam Shroom misst méiglech sinn, mee et ass par Rapport zu anere Spiller e gutt Stéckche méi schwiereg, géif ech mol behaapten. Jo, bah mir hate jo am Part 2 den Dodge hikrut. Also en ass machbar. Déi éischt Kéier wou den Trick opgetaucht ass, ass am Mario Kart Double Dash gewiescht.
Ech gesinn nach eng blo Schell vun de Géigner, gëss dann enke lo getraff oder wat mir soen soll goen. Nee, déi ass nach do, gell? Lakito ass do op denger Säit, en huet se mol gëllen fortgeschoss, gesinn ech hei. Wat hues de deem ginn, als Bestiech?
Eng nei Wollek. Sou, lo hu mer Donkey Kong Alpinen, och vum DS an och eng ganz cool Streck. Donkey Kong hat sou seng Zäit mat senge Schnéipisten. Ech mengen och op der Wii hat e jo eng Schipist. Also ass et och hei.
Wéi een hei de Verglach mécht. D'Schnéibäll sinn net sou ustrengend wéi um DS, déiere géif ech mol behaapten. Respektiv d'Mods hu bësse bäigeléiert an der Zäit. Ansonsten wier Zäit wierklech komplett do net eens gi mat dem Schnéiball, wann en entgéint kënnt. An den Ruf also elo an Kéieren hei kënnt geschwë bäi dir. Yes. Ähm. Du hues nach déi eng Këscht um Hüpf, ähm, um Hiwwel do, um Schnéihiwwel. Déi ass och hei erëm ginn, dass de Shrooms doraus kriss. Och wann s de Éischte bass, du kriss do Shrooms eraus. Ah, ëmmer Shrooms.
Mils de Shrooms, also kanns de eng Kéier vläicht probéieren, wann s de genuch Virspronk hues. War deemools um DS och esou, hat misst och hei. Wann ech nach gutt an Erënnerung hunn de Fall de Silberwald, dann hunn mer haut eppes och bäigeléiert. Also ech kucken elo hei e Schroom op 4, deen ech mer siche gaange war, wéi ech wéi ech de Versuch gemaach hunn. Ech si e bëssen hanner dran, par rapport zu dir.
An ech si erofgefall.

Sief et Schrooms oder och souguer Stären, zwar méi seele elo, mee och mat Top-Positioune fir do einfach déi Items ze zéien, dat war och am AK däers Zäiten ëmmer een en Highlight.
Sou, muss erëm éischten. Ech hu virdrun nach gesot, déi Schnéibäll wären net wär méi einfach fir net getraff ze ginn, anscheinend fir d'drëtt elo schonn. De Forcé-Effekt.
Voilà, do hunn ech mäi mäi Wuert gehalen haut anscheinend. Jo, och hei ass eng Streck, do hues de gemierkt, war awer Verzweiflung do, wéi bei enger Kokospromenade, iwwerhaapt eng Gleiterzeen do anzebauen. Wou ech mech nach ëmmer froen, haten se wierklech domat, de Retrostrecken, ëmmer dee richtegen, déi richteg Entscheedung geholl? Ja, et muss een natierlech och soen, den 3DS ass natierlech och limitéiert a villäicht konnte se net esou vill maachen, wéi et spéider dann op der Switch oder op der Wii U méiglech ginn ass.
Mä wann s de der einfach duerch de Kapp goe léiss, wat nach méiglech gewiescht wär mam Gleiter, Kombinatiounen oder esou, Dann gëss de doch zou e wär méi dra gewiescht deelweis mat Pole Wahrscheinlich Strecke. schon, ja.
Ah, ech hunn elo ee krut grad ech sinn den Hiwwel eropgefuer a si laanscht d'Këscht gefuer. Dat huet sech definitiv gelount.
Sou, lo kënnt eng Streck déi ech natierlech och déck gär hunn, nämlech den Daisy Dampfer. Eng richteg gäil Streck vum Mario Kart Double Dash.
Der World Cup jo. Do konns de net dra schwammen also. Nee do war dann tatsächlech en Abgrund. Hei kann een natierlech duerch d'Waasser fueren an domat ass dee Pool deen op der Yacht ass. Op der Walküst wann ech den 3DS an d'Hand huelen traus dech awer erëm net ranzefueren well s de elo nach am Traum aus an der vu Gamecube Zäiten.
Genau genau. Jo deen net fort geet.

Hun ech do elo d'Streck richteg am Kopp gehat? Jo, do häss de och keng kënne maachen, well d'Leit, wann ech elo och bei dir kucken,
d'Leit wären alleguer, déi wären d'Schëff erofgesprong, géif ech emol behaapten. Et ass och gutt, datt se der näischt sou agebaut hunn. Mierks de awer och, datt se Retro-Strecke Méiglechkeeten haten, mee dann och einfach keng Moyene haten, fir Begleiter anzefügen. wat ee kloer weist, dann ass déi éischt Kéier mat dran an de Spiller. An mussen halt kucken do nach méi eens domat ze ginn mat der Entscheedung. Yes. Tech wann ze mat engem AK Wii verglach mess äh, do Bike Stories do haten se awer méi äh, méi de Courage wann ech de Verglach einfach
Jo ech mengen een dee Feeler wollten se halt grad am Arcade 7 dann net méi man, meeschtens wann eng Mechanic e bëssen OP ass, ech mengen ech man sech Spillhiersteller e bësse Suergen fir dat fir den nächsten Opleeër.
Mee du muss natierlech awer och soen, am Arcade Wanns du gudd Kaart konns fueren, du konns awer mathalen, et hun zwar net vill Leit et gemaat. Jo, dat stëmmt souguer. Mee ech kann mech do och un Anekdoten erënneren, wa mir CW haaten, den Sebos, dat war e franséische Spiller, deen huet et hikruut, do ganze Raum d'Leit kleng ze halen.
mir sinn all mir sinn all mat de bikes du gefuer an hin wat de gemacht as op dem kart hin an her gedrift an äh, huet stunn aus dem aus dem wheels all rausgedreckt ne also war net onméiglech méi toll just mit dem viel nerve miss fir dat duerch ze ze jo he mat der mario kart wie streck blätterwald fleches du eng klein geschicht zu cw op der streck Ja, do
do huet en ëmmer gejouert wann aus dem Busch d'Items raus komm sinn, aus deene Laubblätter, ja. Zemools wann een e Schock huet, ech krut e Stär, ech krut e Stär elo grad an esou, wou d'Leit musse reagéieren, ja. Ech weess nach, mäin alleréischten CW, do war ech nach fir eng däitsch Ekipp gefuer. Den Clyde alleguer dee Shortcut do benotzt, dat war de Release Datum wou mer um Match gefuer sinn an dee war esou overpowered, mir hunn et komplett verluer gehat an et gouf deemols nach net d'Regel daats de net eng Streck däerfs zweemol wielen an de Géigner huet déi 4 mol gewielt gehat mat 12 Punkten. Dat war sauer, also do war de Match en Match giess. Geet och lo grad gesinn lénks, d'Rosalina huet sech e Stär am Bëschel gekrallt.
Daat war wierklech meng schlëmmst Anekdot, mäin éischte Match an dem Spill op Markgrafie. An 4 mol Blätter mat Tübes dru gleeën an du fäls natierlech all Schäiss erof am Ufank. Géigner huet déi Streck sou trainéiert an gewënns se natierlech. Méi schlëmm kann der dann net entgoen an war wierklech vun do un. Ech hunn d'Streck net gär gehat, mee meng MKTS ass se awer gutt am Sënn vun se hunn do déi zwou Passagen wou Kanoun war oder

Et leeft mam Match, ass dat frustrant wann dee virun der voilà, ech, mäin éischte Busch den ech lo hei hat, dat ass en Green Screen geflo kënnt, also ja merci an ech fuer natierlech do ran. Mee grad am Match ass dat Poker gespillt. Ech meng dat kascht eis elo och den éischte Platz, déi Blue Shell vum Bowser. Hätt mer de Stär krut dann hätt mer gedodged.

An der Spëtzt um Arcade 8 op der Wii U oder op der Switch an der fiers den hallef Rong rondrëm. Huet kee quasi gefillt hir.
Oder einfach eng ganz Ronn wann et wann et drun ass. Jo wou mer grad Loscht hunn.
Nee si loosse mech tatsächlech net méi no vir.
Natierlech och hei mam, mam Wiggler, e bëssen Ironie, datt d'Wiggler do zweemol an der ëmleefen an du kanns jo de Wiggler och benotzen. Äh, ja, datt ech dat geduecht hunn, äh, wonn ech mech och nach heiansdo.
Das war fir den zweete Platz duergaangen. Donkey Kong war leider ze schnell. Éischte si mer sécher, mee leider déi 3 Stäre sinn natierlech da futsch. Missten awer zwee Wéf déi mer wéi. Zwee Stéck hu mer der wahrscheinlech schonn jo. Jo dat wor et dann nees fir haut an dann hu mer nach ee Kapp virun eis an dee wäerte mer dann e Samsde wahrscheinlech gesinn. Yes.
Mir hunn et ëmmer Bamfalt genannt, by the way. Bamfalt, ah, Dat äh, okay. fält mer grad nach an zum Schluss. Dat huet misste gesot ginn. Ganz wichtege Statement. Du kanns dir jo denken, wéi se ëm mam Lucky, äh, mam Wiggler an, an der ëmgehoppst zum Schluss. Gutt, ech soe Merci fir d'Nokucken. Ech wënschen iech e schéine Feierdag muer an äh, bis demnächst. Bis dunn.